rĩ ndakunyita ũgeni na bere nĩ twendete mũno ĩtagwo kĩrunyĩ ndacokia ngatho nĩ ũrĩa mũkoretwo twĩ na- me naniĩ thabarĩ-inĩ ĩno na rũgendo rũrũ rwa kĩrĩru nyĩ o kuma rĩrĩa twa- twambĩrĩirie nginya rĩrĩgana ngai nĩ mwega mũrungu nĩ mwega twacem- twacemania rĩngĩ haha bũrũri-inĩ ndakena mũno Eh, ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa ndereti na ndereti ĩno twenda twarĩrie ũhoro wayo nĩ ũhoro wa ũgũrani ũgũrani nĩ ũhoro wa rũracio ndĩngĩ maragia ũhoro wa rũracio no rũracio rwĩ thĩinĩ wa ũgũrani nĩ itĩna rĩa ũgũrani koguo hĩndĩ ĩrĩa ũraigua mũndũ akĩaria ũhoro wa ũgũrani rũracio akorwo akĩaria maũndũ mamwe eh, ma- ma- ma- mathiĩte kũnyitana Eh, itĩna rĩa mbere rĩa ũgũrani nĩ njũrio nĩ njohi ya njũrio na haha tũkĩaria ũhoro wa njohi ya njũrio rĩ ndĩra tũcoke o harĩa tene twambe tuone ũrĩa gwathiaga tene athũngũ atanoka akina 1870 1850 wathiaga atia gũkũyũ-inĩ bũrũri wa gũkũyũ waikarĩte atĩa nĩguo tũke ũrĩa gũcenjetie kuma mũthũngũ oka tũgoka tũgacenjia mĩtugo itũ nginya harĩa tũkinyĩte ũmũthĩ Hĩndĩ ĩyo ya tene ya 1850-1870-rĩ, mwanake angĩendire kũgũrana-rĩ, agũranagĩrwo nĩ ithe. No atanakinya hau-rĩ, nĩ agĩkoretwo maratuma ndũgũ na mũirĩtu, agakĩorota mũirĩtu ũrĩa aroha, na kuma hau anake arĩa marugire nao a wakiniwe agakĩmamenyithia atĩ niĩ nĩ ndĩrenda gũtuma ndũgũ, ndĩrenda gũtwara ng'ania atuĩke mũka wakwa. Magakĩgĩa na karĩko

a- a- ona anake agũkinya atandatũ kana ana magĩũka gwake hwainĩ-rĩ nyũmba yake-rĩ akamenya haha hena njũrio na tondũ nyina wa mũirĩtu kana ithe wa mũirĩtu matikoragwo na ma- ma- nĩ- matikoragwo na matũ-rĩ nĩ kuma maumagara-rĩ nyina wa mũirĩtu ona anake maharũka gwake nake akehe

tũkĩte gũkũ rĩ tondũ tũkũheo ũcũrũ wa thikũ ciothe kĩrũma nake mũirĩtu akamenya o rĩmwe rĩ haha hena mwanake ũramwenda akiuga tondũ ndingĩhota kũmũhe ũcũrũ inyuothe rĩ nũ ũrenda ũcũrũ mwanake ũrĩa ũrenda kũmuha rĩ ũrenda kũmũtwara atuĩke mũka rĩ nake akiũrania akiuga nĩ niĩ ndĩrenda ũhe eh, ũcũrũ wa kĩrũma mũirĩtu akiuga no wega ĩ no rĩu no magĩcire na ithe kana tondũ we erungu wa ithe horo ũcio wa- wakinya hau mwanake rĩ agagĩthiĩ magakiuma magagĩthiĩ no agĩkĩrega mwanake agĩkĩrega hĩndĩ ĩyo rĩ agĩkiuga kũu kwa gũtirĩ na ũcũrũ gwakĩrwo maarĩ magakĩmenya nĩ makĩregwo makuma hau ũhoro ũcio ũgakinya hau na mwanake ũcio ndagakĩ- ndagakiuria mũirĩtu ũcio hĩndĩ ĩngĩ magĩgĩtĩkĩrwo tondũ noguo gũkĩrĩ eh, mwanake agĩcoka agĩcoka kwao mũciĩ na ma- magakĩra ithe ũrĩa gwagĩthiĩ na mageterera hĩndĩ ĩrĩa eh, rĩrĩa atarĩ coho ithe ithe akahũra njohi ya ya njũrio ahũra njohi ya njũrio rĩ eh, agagĩtũmana kũrĩa kwa kwa mũirĩtu gĩkũyũ kano nĩ kuga agakĩrekia eh, ndũmĩrĩri mũthuri ũrĩa wĩ kũrĩa rĩ mwena mũirĩtu rĩ agagĩũka na na athuri angĩ moka gwĩka atĩa moka kũnyua njohi ya njũrio njohi ĩno ya njũrio rĩ hĩndĩ ĩrĩa ma- ma- ma- ma- maikara thĩ gĩcigĩ-rĩ maheo irio na ma- ma- ma- ma- marutirwo njohi-rĩ ma- hĩndĩ ĩrĩa maranyua-rĩ nĩho makwaria ũhoro wa ciana ici ciao athoni nĩ a athoni nĩ ithe wa mũirĩtu na ithe wa mwanake tondũ ithe wa mũirĩtu nĩoka gũkũ na athuri a mũhĩrĩga wao na akĩama moka gũkũ kwa mwanake rĩ nake mũthuri ũyũ mwene mũciĩ rĩ nĩagĩtĩte athuri akwao a mũhĩrĩga na anyina kĩama kũu ma horo ũyũ nĩ ũhoro wa athuri magagĩikara kũrĩa magakĩnyua njohi tondũ njohi nĩ ĩragwo nĩ gacohora nĩ ĩtũmaga andũ mahingũke ngoro na, na, na mĩario magakĩaria no ithe wa mũirĩtu na ithe wa na mwanake matikũnyua mũno no aya mararania ciũria gũkũ rĩ nĩ ihinda rĩega mũno rĩa kũmenyana tondũ rĩu nĩ ndũgũ marenda gũtuma mamenyane mamenye mamoranie atĩrĩrĩ mũhĩrĩga wanyu nĩ ũrĩkũ mũhĩrĩga ũyũ ũngĩ nĩ wa- nĩ wanyu nĩ ũrĩkũ mamenyane mĩhĩrĩga yao kana nĩgũranaga kana mamenye kana gũkũ mwe- mũritũ maronania kana andũ acio nĩ- nĩ- nĩmagũrũkaga kana matigũrũkaga kana nĩ marĩ mĩrimũ kana nĩ atunyani ĩ mamenyane mamenyane wega marĩkia kũmenyana rĩ na mona no no matume ndũgũ rĩ kuma hau aimi- ithe wa mũirĩtu magĩka atĩa agagĩcoka na athuri arĩa maũkĩte nao na hau hagake kĩũndũmĩrĩri Angĩaga- na kũhe gacohi kanini athiĩ nako gĩtĩte-inĩ na nja-inĩ athiĩ nako ithe wa ithe wa mũ- ithe wa mũirĩtu athiĩ nako gwake rĩ akoria mwarĩ atĩrĩrĩ nyuma kwa ng'ania na ng'ania-ĩ na nde- na ndanyua njohi ndeterwo njohi na njohi ĩno rĩ ũrenda ndĩmĩnyue kana kana nĩ ũkandahĩkia mwĩrĩtu akamwĩra niĩ ndĩ rungu rwaku baba ĩ na ũti ũndũ ndegete ĩ no niĩ ndigaũtahĩkia ithe akamenya o rĩmwe rĩ atĩ mwĩrĩtu ũyũ wake rĩ nĩ arenda mwanake ũrĩa magĩe ndũgũ kuma hau rĩ agagĩcokia ndũmĩrĩri thĩinĩ wa yanyua njohi agagĩcokia ndũmĩrĩri agĩcokia na bibi nyanja ĩyo rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ eh, nĩ arenda ũthoni ũcio ũthiĩ na mbere andũ aya no mambĩrĩria kũrehe mbũri twetwo aikia mbibi cia mbũri hau nyanja-inĩ amĩcokia kũrĩa kwa ithe wa mwanake kũu nĩ kuga no mambĩrĩrie kũracia no agĩkĩra bakararĩ nĩ kuonania atĩrĩrĩ eh, ndangĩenda ũthoni ũcio ũthiĩ na mbere na ũhoro ũcio kinya hau na ũhoro ũcio na ũhoro wa ũthoni ndingĩhota gũthiĩ na mbere ũguo nĩ maũndũ ma tene ũhoro wa njohi ya njũrio matukũ maya tũraikara rĩ nĩ mogarũ mũno tondũ ona tũrakora atĩ mwanake ũyũ na mũirĩtu ũyũ rĩ nĩ mahatũkĩte ihinda rĩu rĩa njũrio mwanake oire mũirĩtu magĩthiĩ magĩikara kayore kana magĩikara runda ona nĩ magĩte ciana na rĩu nĩ hĩndĩ meciria ũhoro wa kũracia thutha wa mĩaka ĩtatũ kana thutha wa mĩaka ĩna kwoguo handũ harĩa aciari mangĩaheirwo ihinda rĩa kũmenyana tondũ ũgũrani nĩ ũhoro wa gũtuma ndũgũ, aciari a ciana ici na ciana ici magatuma ndũgũ, na nĩguo ndũgũ ĩno ya aciari aya irikĩre rĩ nĩkĩo makoragwo na njohi ya njũrio no rĩu rĩ matukũ maya twĩ namo rĩ ũrakora mwanake na mũirĩtu nĩ maikaranirie eh, maramĩta chemistry maraikarania kũrĩa maikaraniarĩ magĩa ciara rigwa mama kũmũria atĩrĩ atĩ wathiire kwanyu nĩ nyahururu nakũ atĩ wathiire kwanyu nĩ naikuru nakũ rĩu hau nĩho eh, mwanake athiĩ gwetherera eh, aciari a mũirĩtu na akagerera kuma kwĩ- akagerera athiĩ kwĩ ithe akamera atĩrĩrĩ niĩ ndĩrenda kũhikania ndona- tũ- tũ- tũikare- tũikarĩte na- na Salome mĩaka ĩtatũ rĩ, rĩu ndĩreciria no tũthiĩ kũracia rĩu ona aciari aya matirĩ magĩa kahinda ga kũmenyana ithe wa- ithe- ithe wa Salome oe mwarĩ wake athire Nairobi wĩra ndarĩ amenya atĩ nĩa- nĩa- nĩagũrirwo na agũrirwo nũ nake mwanake ũyũ nake rĩ a- a- aciari ake matirĩ mamenya "Ah, ah, gwa Salome nĩ naku koguo wakorwo atĩ rĩu nĩ horo ma- maroka kũmenyana rĩrĩa ciana ici cigĩire mĩ- cigĩire ciana ona magĩire ciana no hatikĩrĩ na thĩna ĩ gũtirĩ ũndũ ũtarũngagwo ũgĩkũyũ-inĩ rĩu rĩ

rĩu rĩ nĩ- nĩ atia wega matukũ maya eh, hĩndĩ mũrathiĩ njũrio kwa kwa mũirĩtu we wĩ mũthuri ũrenda kũgũranĩra mũ- mũrũ- mũrũguo rĩ tiga gũtinda ũgĩkua andũ aingĩ eh, ũgathondeka whatsapp group ũgakorwo na andũ igana rĩmwe atĩ magũtwara ũrathiĩ kwa mũirĩtu

koguo hĩndĩ ĩrĩa we mũthuri wenda gũthiĩ kwa mũirĩtu ihinda rĩa mbere na mũ- na- na mũra- mũkaguo no ũthiĩ we na mũkaguo na mũtumia ũngĩ ũmwe na mũratongu waku kana mũthuri ũmwe wanyu nĩguo mũ- mwakinya kũrĩa rĩ mwambe mũmenyane na arĩa mamwetereire a mwena wa mũirĩtu mwambe mũharũkane mũmenyane nĩguo mwambe rĩrĩ mũtaratara ũyũ rĩ mwambĩrĩrie hamwe mwĩkĩrĩrwo atĩrĩ gũkũ rĩ twĩkaga ũũ no ũũ no ũũ gũkũ rĩ twanjagia twanjagia eh, rũracio rwitũ mũ- mwena ũũ ũũ no ũũ. mwakĩheo matina maya mũkũgerera tondũ mĩhĩrĩga nĩ ĩtiganĩte mũno tondũ wahota gũkorwo we umĩte mũrang'a wathiĩ kũgũra na nyĩrĩ kana we umĩte nyĩrĩ wathiĩ kũgũra na kitare na tondũ- tondũ ndũrakĩmenya andũ acio a kitare mahuana atĩa rĩ ndũkĩgĩa na mũthenya ũmwe wa- mũ- mũkĩbangane wega ĩ, mũthiĩ kũrĩa ĩ mũ- mũikare thĩ mũgĩe na gĩikaro ĩ mũkĩmuge atĩrĩrĩ tũkwanjie haha na mũkĩmenyane tondũ ũgũrani na ũthoni nĩ ndũgũ ĩkoragwo ĩgĩtumwo ndũgũ ya ciari yambe harũke thĩinĩ wanyu o ta ũrĩa ndũgũ ĩyo ĩharũkĩte thĩinĩ wa ciana cianyu yambe harũke thĩinĩ wa inyuĩ mũrĩ aciari kuma hau rĩ ũthoni ũthiaga ũkĩongagĩrĩrwo andũ hĩndĩ mũgathiĩ kũhanda ithĩgĩ rĩ mũgagĩthiĩ mũrĩ andũ andũ a nyũmba yanyu mũrĩ andũ aingĩ hanini no mũkĩambĩrĩria rĩ ambĩrĩriani eh, ambĩrĩriani mũrĩ andũ anini nĩguo mũhote kũiguana na mũhote gũkorwo na mũtaratara mwega na mũtigakĩriganĩrwo atĩ ngai nĩwe ũkoragwo akĩnyitithania andũ aya hĩndĩ ciothe mũkorwo mwĩreketie kwĩ ngai mwĩtanĩte kwĩ ngai mũtanamba gũthiĩ ũthoni ũcio tondũ ũthoni wĩ maũndũ maingĩ na me- me- ĩ- ĩ- na kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ hendaga mũthiĩ mũrĩ anini mũhote mũkũnyitana na mwaranĩrie ĩyo nĩyo njohi ya njũrio na rĩu akĩnjũria atĩrĩrĩ njohi nĩ magĩthiĩ ĩrĩ mũkue kanyanja kanini ka njohi tondũ wa rĩrĩ ũyũ nĩ mũtugo wa gĩkũyũ onokorwo mũtinyuaga njohi kana kuani njohi ya mwana ya mwana nĩ ya bata mũno tondũ mwathiĩ kũrĩa

kumia kuma hau rĩ eh, mũtigĩtigane mwa- mũkĩ- mũbangane mũthenya ũngĩ na rĩu naniĩ rĩ ndĩrenda rĩrĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twacemania nawe mwĩroreri wakwa tũkaria ũhoro wa ikinya rĩu rĩa kerĩ rĩa kũhanda ithege na nĩrĩo rĩtagwo rĩa mwatĩ na, na harika tũkamenya mwatĩ nĩ kĩ harika nĩ kĩ na yarutagwo nĩ kĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania rĩrĩ nawe tabarĩra ĩyo ĩngĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania nawe